Moses Ali akazaarwa ebiro bitaano by'okwakana rukumi rwenda ashatu na mwenda omu maka g'abazaire be Muhammad Ali n'omukazi we Veronica Poosche Ali omu kyaro ekya Meriaderi omu ruka rwa Atabo, Divijoni eya Pakere, Disiturikiti eya Adjumani omu kyanga ekya West Nile. Ogu.

ari aha ishomero erya Church of Uganda Junior SS okuruga omu mwaka ogw'orukumi orwenda nkaaga n'ena okuhitsya omu mwaka ogw'orukumi orwenda nkaaga na mukaaga akaza Orde Kampala SS atyo yaatunga ebaruha ye ya siniya ya mukaaga. Bwanyima y'orugyendo orwo akeegaita aha mahe yaatwarwa kutendekwa eby'amahe yaabitungamu ebaruha omu itendekyero eryabaire niritendeka ba Cadet omu ihanga erya Israel. Okwo akamarayo emyaka ye mirungi ehikire, okuhitsya obu yaarugireyo omu mwaka ogw'orukumi orwenda nshanju n'ebiri. Nebarahaza emiringo mingi omu by'amahe. Ogu, omu nkumi ibiri na mushanju, akashoma ebaraha ey'eby'ebiragiro ahari University of Wolverhampton, omuri Bungyereza. Tarakomire aho, akashoma diguri omu by'ebiragiro, ei yaatungire kuruga aha Itendekyero Erikuru erya Makerere University. Akagumizamu yaaza omu Road Development Centre yihayo ebaruha ey'okuhoza emishango aha rurengo orwa Diploma atyo yaaba omunyabiragiro ohamire kurungi. Ogu obuhangu obu yaatungire omu by'okushoma kwe omu Uganda, Israeli na Bungyereza nibyo byamwiguriireho omugisha ogw'okukora na za gavumenti emyaka mingi. Tindaakusiibizeyo, ogu akaba ari omwe aha baajombikire gavumenti ya Dr. Dr Apollo Milton Obote obw'okubanza omu mwaka ogw'orukumi orwenda nshanju na gumwe obu Field Marshal Idi Amin Dada yaagiire aha ngoma y'eihanga. Omu bwire obwo, Moses Ali ebi yaakozire bikamureetera yaatooranwa nka minisita w'eby'esente kandi akakora bingi ebirikumwijukirwaho, ekintu ekyareeteire yaakundwa munonga n'eiziina rye ryarangaanwa. obumanwa, ekyareeteire na mukama we yaatandika kumureebesa eriisho ribi, yaagiramu okumwerarikirira ngu abaasa kumwiha aha mugaati. Eki nikiijukirwa aha ky'okureeberaho omu kwezi okwa kana omwaka ogw'orukumi orwenda nshanju na munaana, obu Purezidenti Amin yaatebeekaniiseho orukiiko omuri Kampala, Bityo akareetamu rwekwaso y'okugira ngu hariho baaminisita abaabaire batarikukora gye mirimo yaabo ya ofiisi, nikwo okutunga akakumu ahari Moses Ali nangwa akamujugutira n'akabaketi k'okunagamu kasasiro. Eki kikareetera Ali Yaatiinirira amagara gye, atyo yaahungira omu bicweka by'ewaabo, nabwo hoona Abeenasi bakamutaahiriraho kwenda kumwita. Beitu nawe akakozesa obuhangu obu yaabaire naamanya yaayerwanaho, yaabasingura. Omu kwezi okwa munaana omwaka ogw'orukumi orwenda nshanju na munaana, Amin akamubinga omu bwa minisita ahu yaabaire atari, nangwa n'ebitiinisa bye eby'amahe yaaguma naabimwihaho mporampora. Ali. Akazaho omu buzaahe omu ihanga erya Sudan, yaayeshereka omu kicweka ekirikwetwa Nimule. Omu mwaka ogw'orukumi orwenda kinaana, akeebembera akabondo k'abarwani akaabaire nikeetwa Uganda National Rescue Front, baatenga orugamba rw'okurwanisa obwebembezi bwa Dokita Milton Obote, egyo ekaba eri gavumenti ye ey'omurundi ogwa kabiri, kandi batyo baamuhanantura aha ngoma. Atyo yaaguma ari omuheekyera. Beitu bwanyima ya byona, omu mwaka ogw'orukumi orwenda kinaana na mukaaga, obu Ow'ekitiinisa Yoweri Kaguta Museveni yaakwatsire obwebembezi, akagira okwikirizaana nawe kutandika kukora hamwe, akaheebwa n'eidaara ery'obwa Major General.
Guards of the National Resistance Army. Omu nkumi ibiri na eshatu, aha biro ikumi na bishatu by'okwezi kwa kashatu, akakuzibwa Okuza aha idaara erya Lieutenant General, Ali akatooranwa nk'omuhwezi wa kashatu ow'enganzi y'eihanga kandi hoona nka Minisita w'eby'oburambuzi, ebihangirwe eby'omu ishwa n'eby'omu maizi aha biro ikumi na mushanju eby'okwa mushanju orukumi orwenda kyenda n'etaano.
That peace

Yaatooranwa nk'omuhwezi wa kabiri w'enganzi y'eihanga kandi hamwe na minisita w'eby'obushuubuzi n'amakorero. Omu nkumi ibiri, akaba minisita w'enshonga z'omunda y'eihanga nangwa nabwe abaire yaakozireho nk'omuhwezi w'okubanza ow'enganzi y'eihanga aheereize eihanga eri kuhitsya obu afiire. Abaire ari aha eidaara ery'obwa Genero, eidaara eryamuhairwe omu mwaka ogw'enkumi ibiri ikumi n'ebiri. Ogu aha myaka kinaana na mushanju y'obukuru afiire ari omuny'ishengyero w'eishaza erya Adjumani West. Oliko lwa Manila rukejo nyine rwe Generali Muzesi Aleko lwa Manila rukejo nyine re Ale nyimwika ni wiyo. Akarahizibwa aha biro ikumi na bishatu by'okwakataano enkumi ibiri abiri na mukaaga. ari omu motoka ahabw'okugira ngu amagara ge gakaba gatari gye. Abaire atoorainwe nka memba w'akakiiko ak'eishengyero ak'ebya kanyabwengye n'okuhuguura eihanga omu mpindahinduka ezi Ow'ekitiinisa Museveni yaakozire omu kabineeti na baaminisita aha biro abiri na mukaaga by'okwakataano, enkumi ibiri abiri na mukaaga, Ali abaire ataine ahu ari, omwanya gwe ogu abaire arimu omu nkiro ehweire gutairwemu Dokita Crispus Kiyonga beitu eka ye teranagirwa enyima ahabw'okuba omutabani Siraji Musa Ali obwa hati niwe Minisita ow'ebyemirimo n'ebyengyenda obwire obu amazire ari omu gavumenti omu kicweka kye abwaineyo okuteganisibwa kwingi, eky'okureeberaho n'entaro z'amataka ahagati y'Abamadi n'Abacholi ezi afiire zitakahweire. General Moses Ali arugire omu magara g'ensi aha biro ikumi na munaana by'okwa mushanju enkumi ibiri abiri na mukaaga aha irwariro erya Nakasero omuri Kampala kandi naaziikwa eri izooba omu disiturikiti y'owaabo eya Adjumani. Naagambwa kuba atsigire abaana abarikukira kimwe makumi ashatu. Inallah wa Inalillaahi Raaji'uun